Халык сынамышы буенча бүген кичен томан төшсә, көннәр җылы торыр. Рәхәт көзләр теләп, атна яңалыклары белән мин Гөлназ Гайни. Исәнмесез! Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Мәктәпләрдә белем көннәре узды. Яңа уку елы яңа таләпләр белән башланды. Алабуганың Тана ике мәхәлләсендә Ихсан рухи-әхлакый мәктәп ачылды. Болгар урамы алтынчы йортка күченәсе халыкны бүген нәрсә борчый? Районыбыз мәктәпләрендә яңа уку елы башланды, аларның барысында да кыңгырау тавышы чыңлады. Илдәге катлаулы эпидемиологик вазгыятькә карамастан, көзнең беренче көнендә балалар мәктәпләргә килде. Районның егерме өч белем бирү учреждениесе 9551 бала өчен үз ишекләрен ачты, шуларның 1274-е, беренче сыйныф укучылары. Беренче кыңгырау икенче мәктәптә дә узды. Шәһәрнең иң иске мәктәпләренең берсе 698 укучыны кабул итте, ә беренче сыйныфка 55 укучы килде. Өлкән укучыларның әти-әниләре сабыйларының 5 ай мәктәпсез калганын билгеләп үтте. Шунысын да әйтергә кирәк, линейка кыскартылган рәвештә узды. Пандемия аркасында мәктәп алдына беренче һәм унберенче сыйныф укучылары гына җыелды. Калган параллель линейкалар сыйныфларда узды. Болар барысы да, балалар иминлеге өчен. Уку елы шулай да кайбер чикләүләр белән узачак. Менә әйтик, Роспотребнадзорның кайбер күрсәтмәләре. Ачылыш алдыннан генераль җыештыру үткәрү, дезинфекция режимын көчәйтү, азык-төлек блогы хезмәткәрләре тарафыннан битлек һәм перчаткалар куллану, махсус җиһазлы кабинетлардан тыш һәр сыйныфка аерым кабинетны беркетү, укучылар арасында элемтәләрне минимальләштерү өчен махсус расписание буенча уку процессын оештыру. Бу чикләүләр мәгариф процессына йогынты ясамас дип өметләнәбез. Тантаналы линейка күп телле мәктәптә дә узды. Бу белем бирү учреждениесе беренче тапкыр укучыларын кабул итте. Адымнар Алабуга линейкасы гадәти булмаган форматта узды. Казанда шундый ук мәктәп ачылганга күрә, ике мәктәп арасында телекүпер уздырырга карар кылынды. Зур экранда балаларга һәм ата-аналарга Казанда линейка һәм полилингваль белем бирүнең төп илһамчысы Минтимер Шәймиев чыгышы күрсәтелде, әлбәттә, укучылар өчен беренче кыңгырау да чыңлады.

Балаларның барлык саны 9551 укучы. Беренче сентябрь башка уку йортларында да узды. Бүгенге көндә Алабуга районында барлыгы 23 белем бирү учреждениесе бар. Гөлназ Гайни, Максим Бегашев, Михаил Филатов, Атна яңалыклары.

Мәктәп темасын дәвам итеп, яңа уку елыннан башлангыч сыйныф укучылары бушлай кайнар ризык ашыячак. Татарстанда алар өчен менюның дүрт яңа төре булдырылды. Хәзер балаларга тәкъдим ителгән ризык тагын да баланслырак була, аның төрләре дә артачак. Бу турыда Татарстан буенча Роспотребнадзор идарәсенең балалар һәм яшүсмерләр гигиенасы буенча күзәтчелек бүлеге башлыгы Гүзәлия Фомичева белдерде. Ике атналык менюның ике төре булдырылды, алар Роспотребнадзор идарәсе белән килештерелде. Әлеге төп менюларга өстәмә рәвештә сезонлы менюларның тагын ике төре әзерләнде. Әйтик, помидор, кыяр беткәч, аларны башка яшелчәләр алыштыра. Нәтиҗәдә ризык тагын да баланслырак булачак, аның төрләре дә артачак. Менюда бездә булган барлык продуктлар да кулланылачак, дип искәртте ул. Фомичева яңа менюның бөтен районнарга да җибәрелүен әйтте, ягъни алардан барлык мәктәп ашханәләре дә файдаланачак. Аның сүзләренчә, Ризыкның әлеге җыелмасын беренче-дүртенче сыйныфлар өчен генә түгел, порцияләрен арттырып, өлкән сыйныф укучылары өчен дә кулланырга мөмкин. Менюның барлык дүрт төре буенча да экспертиза үткәрелгән. Ул арада мәктәп укучыларының кайсы очракта дистанцион укуга күчәчәкләре билгеле булды. Сыйныфны коронавирус белән авыруның өч һәм аннан күбрәк очрагы ачыкланган очракта ике атналык дистанцион укытуга җибәрергә мөмкиннәр, диде Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина. Бүгенге көндә без мәктәпләрнең дистанцион укытуга күчерүнең бер генә вариантын да карамыйбыз. Бердәнбер шундый мөмкинлек, ул бер сыйныфта коронавирус инфекциясе белән авырган өч баланың барлыкка килүе. Ул вакытта сыйныф, бәлки, ике атналык дистанцион укытуга күчерелер, диде Патяшина. Ул коронавирус белән грипптагы кебек система кулланылса, Ягъни, грипп вирусы аркасында мәктәп укучыларының егерме проценты булгандагы кебек, мәктәп бер атна карантинга җибәрелә. Алабугада тантаналы рәвештә Татарстанда беренче фәнни коллаборация йорты, өстәмә белем бирү үзәге ачылды. Ул КФУның Алабуга филиалында Мәгариф илкүләм проектының Һәр баланың уңышы проекты буенча сафка басты, аны төзү өчен ун миллионнан артык акча бүленеп бирелгән. КФУның Алабуга институтында Мәгариф илкүләм проектының Һәр балагның уңышы проекты буенча фәнни лаборатория йорты эшли башлады. Биредә балалар университеты, кече академия, технология дәресе, биология дәресе кебек проектлар тормышка ашырылачак. Биредә бишенче, тугызынчы сыйныф укучылары өчен шахмат әлифбасы, робототехника, 3D модельләштерү һәм инженер-графикасы, Сэ, сәнәгать дизайны, скетчинг һәм модельләштерү программалары эшли башлады. Дәресләр зоология музеенда һәм Буревестник спорт-сәламәтләндерү лагеренда урнашкан биология буенча кыр практикасы базасында узачак. Нәтиҗәдә мәктәп яшендәге 150 меңнән артык бала ачык онлайн-дәресләр яки мастер-классларда катнашачак. Бу атнада Алабугада тагын бер объект ачылды, бу, Ихсан рухи-әхлакый тәрбия үзәге. Объектны төзү 2016 елда башланды һәм битараф булмаган гражданнар акчалары хисабына башкарылды. Үзәкне ачу тантанасында Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин, Рөстәм Нуриев, Алабуга районы мөхтәсибе Хәлим Шәмсетдинов, шулай ук башлангыч сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре катнашты.

Остазларны гына түгел, фәннәрне тыңлагыз. Фәннәр безгә нәрсә турында сөйли? Биология булсын. Һәм шушындый бер сер бар, бу дөньяның бөтен китаплары, бөтен китаплар бер китапны анлар өчен укыла. Биологияне укысак, Коръәнне яхшырак анлыйбыз, шулай бит? Физиканы укысак, шулай ук Коръәнне яхшырак анлый башлыйбыз. Чөнки бу дөньяның бөтен китаплары бары тик бер китапны анлар өчен укыла. Бөтен китаплар бер китапның тәфсире булып тора. Аллаһның рәхмәте, бәрәкәте булсын һәр барчаларыбызга. Әлхәмдүлилләһ, мөхтәрәм җәмәгать, бүген безнең күптән көткән вакыйга шушы Алабуга шәһәрендә соңгы Өч-дүрт ел дәвамында барлык мөселманнар белән булсын дип, киләчәгебез өчен, балаларыбыз өчен, милләтебез өчен, динебез өчен булсын дип, файда китерсен дип төзегән, тырышкан, әлхәмдүлилләһ, мәктәбебез ачыла. Мөхтәрәм җәмәгать, бу мәктәпнең, әлбәттә, иң беренче максаты, ул инде безнең балаларыбызга Әлбәттә, югары гыйлем, белем, югары әдәп, әхлак сыйфатлары өйрәтү өчен төзелгән мәктәп, иншаллаһ. Ягъни шушы мәктәптә, Алла бирсә, безнең балаларыбыз гыйлемен дә татар телен дә, рус телен дә, башка фәннәрен дә өйрәнеп һәм шушы дәресләрдән соң безнең адәм баласы өчен кирәк, мөхим булган җан Рух өчен азык, дин азыгын да, дин гыйлемен дә, иншаллаһ, иман гыйлемнәрен дә менә шушы мәчетебездә, иншаллаһ, өйрәнәчәкләр. Бина иганәчеләренең матди ярдәме белән дүрт ел эчендә сафка басты. Соңгы бер елда заманча ремонт ясалды һәм барлык уку кирәк-яраклары, җиһазлар, компьютер техникасы сатып алынды. Кирпечтән төзелгән бинаның мәйданы 850 квадрат метр тәшкил итә. Бүгенге көндә мәктәптә җылыту системасы көйләнгән һәм бина шәһәрнең үзәкләшкән җылы һәм салкын су линиясенә, канализациягә тоташтырылган. Янгын куркынычсызлыгы таләпләренә тулысынча җавап бирерлек итеп әзерләнгән. Мәктәп ачылуга лабугалы Саубан Кашапов та килде. Ул да шушы объект төзелешенә үз өлешен керткән. Хәер, мәктәпне төзегәндә илнең төрле почмакларыннан булышканнар. Менә дигән, менә дигән, шушында килеп ныклы белем алсыннар. Әлхәмдулиллаһи. Менә дигән, менә. Менә тәрәзәләрне җибәрделәр нидән? Нижневартовский шәһәреннән. 51 тәрәзә менә шу ике этажда. Әле тегендә мулла йорты бар. Анда да 5-6 э, тәрәзә. Аннары менә ишекләр, менә керә торган ишекләр Кукмарадан җибәрделәр. Сөенечле хәбәрләр бит инде. Гел бушка бит алар, гел бушка. Аннары түбәләренә ниләрне инде тоже ясап җибәрделәр инде шул хәтле әйбәт иттереп. Калайлар кирәк булган иде. Менә шундый эшләрдә катнаштык инде, тегенди мондый үзебез оста кеше булмасак та инде шуларны урнаштырырга, бушатырга, нетәргә, кертергә, чыгарырга шундый эшләрдә катнашып йөрдек инде. Әлхәмдулиллаһи, сәламәтлек барында, әйе. Яңа уку елында Ихсан мәктәбе беренче-дүртенче сыйныфларга унбиш бала кабул итте. Биредә белем алучылар, мәктәп фәннәрен үзләштерүдән тыш, өстәмә белем бирү һәм сыйныфтан тыш эш кысаларында әдәп-әхлак дәресләрен дә алачак. Дини әхлак һәм әдәп дәресләре мәктәп янәшәсендә урнашкан Шатлык мәчетендә татар телендә дүшәмбедән шимбәгә кадәр бер сәгать күләмендә алып барылачак. Менә иртән сигезгә киләләр, сигездән алтыга кадәре, кичке алтыга кадәре. Балалар менә монда килеп, монда әти-әниләр безгә бирә иртән, ә без аны кич белән кулдан-кулга бирәбез әниләр, әтиләргә. Менә шулай. Моннан тыш, Ихсан мәктәбе полилингваль юнәлештә эшләячәк, биредә укучылар татар, рус, инглиз, гарәп телләрен үзләштерәчәк. Мәктәптә көненә өч тапкыр хәләл туклану, озынайтылган көн режимы каралган спорт залы, ашханә, IT сыйныфы бар. Балаларыбызга тәмне, хәләл ашавы була, тавык, сыер ите. Якты, матур эшләргә генә инде монда. Тырышып, тырышып. Ну, беренчедән инде без күптән хыялланабыз. Безнең проектларның теге беренче адымнары бар. Әмма ләкин бүгенге көн әле юк. Шуңа күрә без килеп, мисал өчен, бик теге хисләнәбез. тәэсирләнәбез һәм киләчәктә дә шулай инде үрнәк алып үзебездә дә иншалла оештырырбыз иншалла рәхмәт бик ошады аллага шөкер Мәктәптә укучыларны кабул итү ел дәвамында алып барылачак. Төп өстенлек Алабуга шәһәре һәм районына бирелә. Әйтергә кирәк, объектны бастыру егерме миллионга төшкән, ә биредә белем алу аена биш мең сум тора. Гөлназ Гайни, Ринат Гиниятов атна яңалыклары. Ә менә Болгар урамында урнашкан Алтынчы йорт инде төзелеп бетсә дә, алабугалылар анда һаман күченә алмый. Безнең редакциягә әлеге йортның булачак хуҗалары мөрәҗәгать итте. Исегезгә төшерәбез, бу, 105 фатирлы социаль йорт. Яңа йортка күченүчеләр арасында 26 ятим бала да бар. Булачак фатир хуҗаларын йортның коймаларын алганнан соң, бирегә яшәү урыннары булмаган кешеләрнең балаларының җыелуы борчый.

Болгар урамы 6 адресы буенча урнашкан биш катлы йортны 2015 нче елда ук төзи башлаганнар. Бу, шәһәрнең иң озак төзелүче йортларының берсе. Социаль ипотека йорты Дәүләт торак фонды линиясе буенча төзелә. Булачак 105 кеше арасында Миләүшә Гатина да бар. Алар ире белән социаль ипотека программасында катнашалар. Чиратта торган арада аларның гаиләсендә инде ике бала да дөньяга килә. Болгар урамы, Алтынчы йорт, ның элек монда ние бар иде, капкалары тора иде, койма тора иде. Менә шул койманы алганнан соң, монда безнең күршеләр, күргәннәр, ничек балалар яки инде башка төрле кешеләр йөргән. И менә, ягъни мәсәлән, өченче подъездга инде кемдер керергә дә теләгән. Ишек каерылган хәзерге вакытта. Безне бик борчый, квартираларны кереп караганда, без анда күрдек. Әһә спиртлы эчемлекләр ниләрен, шешәләрен. Шуның өчен инде без борчылабыз. Квартираларга безнең кереп, андагы ниләрне бозып, стеналарны, диварларны бозып йөрүчеләр бардыр диеп шикләнәбез. Шуңа инде коймаларны кире куюларын үтенеп сорыйбыз. По неоднократным жалобам жителей. Халыкның шикаятьләренә шуны әйтәсем килә, ие койманы алганнан соң, балалар бирегә килеп җыелып уйный башлады, яшәү урыннары булмаган кешеләр дә килгәләде. Подрядчы оешма белән көндезге һәм төнге сак куйдык. Хәзер күргәнегезчә, биредә тәртип. Бар фатирларны яптык, анда хәзер бер кеше дә керә алмый. Чыннан да йорт ябылган, каравылчысы да бар. Дөрес, безне эшкә кертмәделәр. Мамадыштан подрядчы оешма җитәкчелеге йортны ачудан баш тартты. Шуңа күрә барысы да тәртиптә дигән сүзләргә ышанасы гына кала.

Вакытын да безгә игълан итмиләр. Ул вакытны инде 2019 нчы елдан бирле менә безне менә бирәбез, менә тапшырабыз йортны диеп безне өметләндерәләр. Хәзерге вакытта инде менә 2020 нче елның 3 нче сентябре, без әле һаман да белмибез, мәгълүмат юк, кайчан йортны тапшырырлар. По сдаче Бирегә эксперт төркеме килде, аларга подряд оешмасы белән без барлык документларны бирдек. Җиде-сигез көн эчендә без Гостехнадзорның кимчелекләрне юк итүгә белешмәсен алачакбыз. Гөлназ Гайни, Гөлнара Салихова, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Бу ялларда күпләр бәрәңге бакчасына чыкты, ә өлгеррәкләре узган атнада ук алып бетерде. Икенче икмәкне август урталарында ук яки ахырында алу традициягә керә башлады бугай инде. Кеше бакчада кайнашканда нишләп алардан калыйм дип ашыгалармы, җылы матур көннәрдә эшне бетереп куйыйм диләрме? Ничек булса да, булган уңышны җыеп алып, исән-имин ашарга язсын! Ә менә халык сынамышы буенча иртәгә алтынчы сентябрьдә яңгыр ява икән, көз коры килә ди. Халык әйтсә, хак әйтә диләр бит. Сынап карыйк әле. Ә бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыйк!